Yesvo, yesvo. Wakakwana here iwewe? Uri right right yesvo yesvo. Uripo. Simuka ndichitaura newe. Kutogara padhuze nemurume wangu tenge sezvinonzi nemurume. Ah, iwe kaya ndozvinonetsera kubonde izvozvo. Zvinotinga dzimi dzimbo. Ah. Oh, saka mndu ati ndikumhoresei? Ndikumhoresei ndototi mamuka sei maswera sei kwauri iwewe? Ndikumhoresei nini? Ah, ndaswera. Maswera. Taswera. Fesi dzenyu ndidzo chaidzo yadzo here? Zvakaoma. Muchiona ndaita kuti vanhu ava vamire panapa. Chinhu one chete chiri kundishungurudza. Vanhu havandishungurudza and vandinetsa mufunge zvinhu. Imivi. Vari kundinetsa. Kana ndichiti vari kundinetsa ndikuda kuti vari kunetsa ini nani. Mukuda here kuti nditange navo vanhu ava? Unoda kuti vese pamwe chete vabva vakuvhiringa iye chimwe chete. Vese hapana kana ari right apa vese vandivhiringidza zvisingaiti. Nditenderei nditaure navo vana vamana nditenderei. Ndodziwo here zvekutaura mamusiya mudhuzi mutoziwa baba. Nyarara nyarara munomba mangu nyararai handisika. Ah, Tingotaura mamusiya yangu kuti idhaa. Ah, nditanga neikaka aka aka kamukadzi aka kanondishungurudza kutora mabhaketi kuti rimwe apa rimwe apa rimwe apa kubva singi kusvika kugedhu mabhaketsi ake chete chete mvura ichiuya anenge akatoisa dhishi ovhurira dhishi paive mvura yauya indoshaya yekuchera mvura nditadza kuchera mvura mumba pangu inini kutondishungurudza nditadza kuchera mvura mumba pangu anditorina mvura mumba panopapanapa vanotondishungurudza aka kakuda nemurume wangu nditozviziva aka aka nemi muri kuenderana nemukutodanana ndiri kuzviziva heye kadana nemi mseyamwa musada kutaura zvisina basa ikakaka ndiko kemukadzi kenyu kaka ndotokaziva zvisingaiti akaka ndokamwe ikakaka ah, uyu matini mukudanana naye mudanana naye musade kutombotrayana kuda kuramba iwewe uri sewewo manheru mowepana manheru uchiyapana pana twelve o'clock uchoti gwerere gwerere uchitadza kurara vane bp munenge musinga vanenge vasingazive mc aya kusaziva chanoziya vanoziya uyu uyu problem yake iri padiki diki anditi mukona inini muchinditarisa kudai so munoona pane chimwe pane chii chisipo Ndiani takabhadhara rent? Anti angabhadhara rent but ane problem. Ndinomuactira inini. Ndinomu- ndiri- nda- chii chandisina inini? Chii chandisina chaanotsvaga? Vasikana in out in out achipinza vasikana yedu. Inini kuti anga asingandioni. Nenda- Ndinoka ndinokaactira ini. iwe nyarara. Uyu mai ndiye ane ari right vano pamba uyu. Ndiye anoziva ma mahembe dzandinopfeka, ma chocolate chocolates anonditengera iyeyu. Ema perfume achindipa. Baba, anotoziva kuti iyi dressing madam vari kuya kumba kwangu iyi makeup iyi ndeyangu iyi dressing iyi makeup ndeyababa ena anotoziva time dzamunosvika imi ndotomuti buda mba mangu kwete zvaushu uye anototi ndinoedza kugeza ndigodii ndigofamba ndigokrosa ndigokrosa mupaseji ndikapfeka gogo haacheuke izvozvozvo saka uyu ane problem ushu ndatobuda ndapedza nebaba kugarisana here uko akadai zvo